Serata tajba, minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla. Illejla ser nospita lil Ramona De Pares, kittieba u editriċi. Ramona għalqet is-sena li għaddiet, 2022, bil-kbir għax fil-fatt għalqet bil-pubblikazzjoni tagħha Katja Easy on the Tonic, bijografija tal-ikona Katja Saunders. Ramona tiddeskrivi lil Katja bħala mara unika. Fil-fatt Katja kienet waħda mill-ewwel nisa Maltin trans li kienet tgħix ħajjitha open kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Ramona għamlet xhur sħaħ tirriċerka l-fatti għal din il-pubblikazzjoni, xhur sħaħ u intensivi. U fil-fatt Ramona tirrakkonta li dawn ix-xhur ma kienu faċli xejn. Illejla nisimgħu d-dettalji kollha. Prime Time ħa jibda issa.

Sena ta' tajba u nilqakom għal Prime Time l-edizzjoni tal-lejla 18 ta' Jannar. Jekk tridu tkunu tafu d-dettalji kollha ta' x'qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi, l-aħjar li tidħlu fil-paġna ta' Facebook Qiegħed Intella' Videos bid-dettalji kollha ta' kif tipprepara dak li qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi. Illum huwa 18 ta' Jannar, jumejn oħra u l-ewwel xahar tal-istaġun tax-xitwa jkun għadda. Din l-aħbar żgur tilqagħha tajjeb ħafna l-mistiedna tiegħi għax fil-fatt ix-xitwa ma tħobbha xejn. Anzi skont kliemha min iħobb il-bard, ix-xita u r-riħ. Nilqa' miegħi lill-kittieba u editriċi Ramona De Pares. Kif int Ramona? Tajba grazzi.
Is-sena tat-tajba.

Daqs kemm infittex mużika, fil-fatt ma ngħidilhiex favorita waħda mill-ħafna bands favoriti. Inqatta' nofs, mhux nofs ħajti, imma ejja ngħidu li Spotify huwa l-akbar ħabib tiegħi tista' tgħid, u suġġerimenti u ħbieb u. Issa kurżità, Ramona, meta tkun qed tikteb, tikteb bil-mużika għaddejja jew fil-kwiet? Le, hekk le, hekk le. Għax jew ħaġa jew oħra. Jew nikkonċentra fuq il-kitba jew inkella ħa noqgħod nagħti kas il-mużika. U meta tkun tħobbha l-mużika ħa toqgħod qisek tkanta daqsxejn, mhux għax xi ħadd irid jismagħni nkanta ta', imma tkun waħdi inkanta daqsxejn, eżatt. Ramona, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Isem u kunjom? Ramona De Pares.
Ramona De Pares. Il-kunjom De Pares mhux komuni Malta, le? Le, mhu komuni xejn, fil-fatti Naħseb kollha niġu, mhux naħseb, kollha niġu minn xulxin b'xi mod jew ieħor. Jiġifieri jekk naf lil xi ħadd de par es u it's probabbli Hemm ċans tajjeb second cousin, third cousin jew first cousin. Data ta' twelid.
Twenty fourth July nineteen seventy five. Tiċċelebra fl-eqqel tas-sajf. Iva.
Fejn inti mwielda, Ram? Imwielda Ħ'Attard.
Imrobbija?
Belt, il-belt, Beltija, Beltija. Professjoni?
Mela, professjoni kittieba, editriċi. Kont avukat xi darba imma m'għoġobni xejn ix-xogħol. Studjajt il-liġi inti? Ii, mela, mela, mela, studjajt il-liġi Warrant imma. Ma nimmaġinakx. Wisq riġida l-professjoni, bir-raġun sintendi, hux hekk. Ramona, din is-sena, s-sena l-ġdida rġajt lura fit-tmun tal-magazin The Sunday Circle. Ekku, ekku, hawnhekk qed inħabbar ara tista' tgħid. Ramona, ix-xogħol ta' editriċi, huwa xogħol stressanti jew xogħol sabiħ għax tista' ovvjament timraħ bil-kreattività? Taħlita ta' tnejn, ta' Owen, għax għandek ovvjament għandek il-kreattività li lili tattirani meta qed tiltaqa' ma' nies differenti, tintervisthom, toħloq stejjer, narrativi, imma mbagħad hemm il-loġistika li hija jiġuk id-deadlines, hemm dak iċ-ċertu pressure li kollox imur tajjeb, li tippackagea l-magazine kif suppost. Bilanċ bejn it-tnejn. Ramona, jekk dis-sena bdejtha bil-kbir, is-sena li għaddiet għalaqtha bil-kbir ukoll. Pratikament bil-pubblikazzjoni tiegħek Katja Easy on the Tonic. Hija l-bijografija tal-ikona Katja Saunders. Meta tkellimni, meta tkellimna jiena u inti, ddeskrivejt lil Katja bħala mara unika. Iva, iva, hija mara unika u fil-fatt għalhekk l-MGRM milli hija l-organizzazzjoni li tieħu ħsieb l-LGBTQI plus rights f'Malta iddeċidiet li tiffoka fuq ħajjitha u tiċċelebra u turi daqsxejn, titfa' daqsxejn ta' dawl fuq il-ħajja inkredibbli li għaddiet. Hija waħda mill-ewwel mara trans kemm li għexet f'Malta. apertament u laħqet ħafna affarijiet kemm Malta kemm barra minn Malta li ħafna nies lanqas biss dak iż-żmien u anke daż-żmien joħolmu bihom. Ramona, inti f'dan il-ktieb ridt tippubblika fatti biss. Ekku, iva.
It-triq ma kinitx faċli biex takkwista l-fatti. Lanqas xejn.
Fost l-oħrajn, ridt taqtagħha darba għal dejjem jekk Katja kinitx vera miżżewġa jew le. Iva, iva.
Eħe, għax fil-fatti għandek il-kunjom Saunders li Suppost kien fil-fatt tar-raġel tagħha, però ma stajtx insib provi mal-ewwel għax kif kulħadd jaf fis-sebgħinijat ma kienx daqshekk faċli li mara trans tiżżewweġ raġel u domt infittex nagħmel riċerki online u fil-qrati tal-Ingilterra u fl-aħħar irnexxieli nsib iċ-ċertifikat ta' żwieġ Sibnieh u sibna wkoll lill-oħt ir-raġel tagħha, li r-raġel tagħha, l-eks raġel tagħha m'għadux magħna llum, però rnexxieli nkellem lil oħtha u spjegatli li vera fil-fatt kienet miżżewġa. Żgur li l-ġurnata li wasal iċ-ċertifikat taż-żwieġ tagħha f'idejk. Illallu!
Wasal qabel ma rnexxieli nkellem lil oħt ir-raġel, allura qisni ma kontx għadni ċerta jekk jeżistix Kienu ġa qaluli li ħa jibagħtuh imbagħad irċevejt notice illi ma sabuhx, allura imbagħad meta reġgħu qaluli li bagħtuh qisni sakemm wasal ma ridtx nemmen daqshekk malli jasal l-envelope kbir għax huma jibagħtulek iċ-ċertifikat fiżiku mhux bl-email jew hekk. Ma stajtx nemmen. Katja f'Londra ma kien hemm l-ebda bieb magħluq għaliha. Ekku, ekku.
Kienet mar. Tista' tgħid illi jekk issemmi isimha fit-tmeninijat anke disgħinijat, kulħadd kien jaf min hi u kellha ġifieri tibqa' dieħla fl-iktar klabbs importanti u esklussivi tipo Annabelle's u hekk u kulħadd kien jieħu gost meta tmur għax kienet toħloq ċertu ċertu glamour, ċertu hi kienet diva ovvjament. Allura n-nies kienu jieħdu gost jarawha, toħloq dik l-atmosfera, daqsxejn paparazzi, daqsxejn drama ma tistax tonqos. Jgħidu li kienet kollega u ħadmet ma' Bianca Jagger. L-eks mara ta' Mick Jagger. Mela, mela, mela, dik waħda mill-istejjer illi rrid daqsxejn niskopri l-fatti għax kien hemm sett ta' ritratti fil-fatt, mudella partikolari u kien hemm il-caption with Bianca Jagger in New York imma isek mhux billi na, il-ġurnaliżmu dak li jgħallimni trid tibqa' tiċċekkja mhux billi juruk il-fatti jleqqu hemm. F'dan il-ktieb naqtgħuha darba għal dejjem. Taqtagħha l-kurżità, iva, iva.
Jekk ħadmitx ma' Bianca Jagger. U għandek l-ispjegazzjoni kollha fil-ktieb.

Ramona, Ix-xogħol, il-proċess biex ippubblikajt din il-bijografija ta' Katja Saunders kien kif immaġinajt qabel ma bdejt taħdem fuqu jew differenti? Ejja ngħidu li ma bsartx li ħa jkun hemm daqshekk xogħol. Mingħajr l-appoġġ tal-MGRM u partikolarment ta' Joe Grima ma kienx jirnexxieli żgur nispiċċa l-proċess tar-riċerka fil-ħin. Kelli ħafna għajnuna għax tant kien hemm nies illi ridt insib, ridt nintervista, allura konna nqattgħu ħafna ħin Nistokjaw in-nies fuq Facebook, infittxu, naraw għax ovvjament ma kinitx faċli biex issib lil kulħadd peress li Katia qattat ħafna ħin ħafna żmien barra minn Malta, New York. Litteralment toħlom b'Katia kont. U qed ngħidlek, fil-fatt insemmiha fil-ktieb kuljum għax inti ovvjament meta tkun qed tieħu daqshekk parti intima tal-persuna illi kuljum qed tikteb fuqha, tistħarreġ fuqha, titkellem fuqha, Kuljum kont noħlom fuqha, kuljum. Raba' Una, suġġett kompletament differenti, meta nilteqa' ma' meta niltaqa' ma' kittieba, edituri, dejjem ikollu kurżità, fil-ħin liberu tagħhom x'jaqraw? X'taqra fil-ħin liberu tiegħek? Jiena nħobb ħafna Edict tal-Mystery Novels, whodunits jgħidulhom, it-tip ta' Agatha Christie u hekk. Issa hemm revival qawwi grazzi għal films bħal Glass Onion u hekk, jiġifieri tieni mystery novel. It-tieni pubblikazzjoni tiegħek kienet ta' dak il-ġeneru? Kienet daqsxejn, iva, għax kienet kollezzjoni ta' stejjer qosra u kienu daqsxejn dark, ejja ngħidu hekk. Uħud minnhom dwar forsi qtil, uħud minnhom daqsxejn fantaxjentifiċi, fantasy, dak it-tip. Darba kont smajt li l-kittieba meta qegħdin jiktbu ktieb storja ta' ġeneru ta' delitt, fuq dak l-istil, normalment il-proċess huwa li jibdew minn wara, jiġifieri prattikament jibdew mid-delitt u jimxu lura. Veru jew le? Naħseb li għandek raġun, ta, għax meta niftakar, l-ewwel li noħlom l-aħħar biċċa tal-istorja, allura nasal fil-punt li rrid nasal f'moħħi. U mbagħad ngħid ok, kif se, kif se naslu f'dak il-punt u qisek tagħmel ir-reverse u toħloq in-narrattiva bil-kontra. Ramona, ħa morru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa nitkellmu naqra fuq il-pets tiegħek. Ramona tħobb ħafna l-annimali, però qatt ma mmaġinajt Minn hawn ftit oħra ħa ssiru tafu, wara r-riklami, li kellha pett, dat-tip ta' annimal li ħa ssemmi. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba Hawn Berocca, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized.
Għandek it-tarbija bi mnieħer imblukkat? Stirmar Blocked Nose Baby, prodott naturali, magħmul mill-ilma baħar, jelimina l-konġestjoni fl-imnieħer tat-trabi biex ikunu jistgħu jieħdu nifs aħjar. Għalhekk il-maġġoranza tal-ommijiet Maltin jagħżlu Sterimar għal uliedhom. Sterimar, nifs aħjar

Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop o pommi ma, ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop o pommi ma, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata.

Nilqagħkom lura għal Prime Time, illejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Ramona De Pares, kittieba u editriċi. Tkellimna fuq l-aħħar pubblikazzjoni tagħha, Katia Easy on the Tonic. Fuq il-ktieb, smajt ħafna nies jikkummentaw li ppruvaw jixtru l-ktieb però ma sabuhx, veru? Żgur, iva, sold out l-ewwel run, però. Ħa jibqgħu b'idejhom vojta?
Le, mhux se jibqgħu b'idejhom vojta. Suppost sal-ġimgħa d-dieħla press up qed jiġi pprintjat bħalissa t-tieni run, jiġifieri Dawk kollha li qed jistaqsuni jibgħatuli l-messaġġi u anke jirreġistraw fuq il-paġna tal-MGRM, iva, il-ktieb daqt se jkun available. Jiġifieri ħa ħa jkollhom iċ-ċans jaqrawh u jsibu d-dettalji kollha. Iva, iva, mela, mela.
Ramona, naf li tħobb ħafna l-annimali, però qatt ma mmaġinajt li kellek pet Kif kellek? Ngħidulhom liema tip ta' annimal se. U mhux wieħed, kellek tnejn. Tnejn, tnejn.
X'kellek?
Kelli żewġ tiġrieden u s-soltu n-nies malli jisimgħu dik il-kelma kulħadd, Jaaaq, x'biża' u ejja, kif?
Ismagħni, ver imma li l-ġrieden iħobbu l-ġobon? Ħa nibdew minn hemm. Il-ġrieden iħobbu kollox għax litteralment jieklu kollox. Jekk hux tajjeb għalihom, storja oħra mbagħad. Le, li ttihom jieklu. Jiġifieri jien kont intihom Frott niexef, hemm l-ikel tagħhom li tista' tixtri ovvjament, biċċiet tal-banana żgħar, biċċiet tat-tuffieħ. U jirreaġixxu għal xulxin jilagħbu kif? Iva, mela le għandhom karattru personalità jiġifieri daqs pezz li jkunu akbar u jidrawk jitilgħu fuqek, joqogħdu fuq spallejk. Jiġifieri milli qed tgħidli mhux dejjem ġol-gaġġa kienu jkunu? Le, le, jaħasra mela, inkella jagħmlu ħajjithom ġol-gaġġa mhux sew, hux hekk? Kellhom gaġġa mdaqqs imma kont noħroġhom jilagħbu, jduru. Veru li darba kelmu l-akla mara? Darba! Iktar minn darba! Le, jekk tkun xi ħadd li trid id-dar pinna mhijiex ideali għax ovvjament dawn għandi is-saqajek tal-għamara kollha mgerrbin.
Ramona, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla, vera ħadt gost nitkellmu, però wisq iktar vera ħadt gost li ħadtni minn wara l-kwinti. tal-kitba ta' din il-bijografija vera interessanti. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Fil-fatt grazzi għal Koljox għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' authentic Greek yogurt f'togħmiet differenti. Żgur li ser tagħżel il-verżjoni favorita tiegħek. Grazzi għal Berocca għalik ukoll għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal Yogi Għalik, għandna numru ta' tejiet naturali biex tagħlaq il-ġurnata m'hemm xejn isbaħ milli naqra te tajjeb f'dan iż-żmien tas-sena. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajada u Sky Spirit Fitness Lounge, għalik għandna ktieb ta' riċetti, 'il fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma mill-iktar tajbin u wisq iktar ma tħossikx guilty meta tikolhom għax kollha kemm huma

il-karta. U grazzi għal dak ir-ritratt li tibgħattulna jekk tkunu intom ir-rebbieħa żgur ma jiddispjaċikomx għax United Colours of Benetton ħa jieħdu ħsiebkom u ħa jieħdu ħsiebkom tajjeb. Qed nistennew il-parteċipazzjoni tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew inkella Instagram tiegħi owenbonnici.tv. Nixtieqilkom il-kumplament tas-serata t-tajba, ħa niltaqgħu għada fit-tmienja u għaxra. Sadanittant il-lejl it-tajjeb. Ciao! Prime Time.